My betalicious person, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time when you take see this very video. This na Favours blog and we bring you Open Heavens Devotional in Pidgin English for Monday wey be the seventh day of October 2024. Our topic for today na impossible prayers. And our Bible reading dey come from the book of Mark, chapter 11, from verse 12 go reach 24. Make we read am. The next day, as dem comot for Bethany, Jesus come dey hungry. He see one fig tree for far away wey get plenty leaves, so he come waka go look whether fruit dey for the tree. When he reach there, he see say nothing dey the tree, na only leaves e get because fig season never reach. He come tell the tree,

dem write say pipo go call my house prayer house for di whole world but una don turn am to where tiff dey stay wen di priest oga dem and di law teachers hear wetin he tok dem con dey plan how dem go take kill jesus but dem dey fear pipo because di pipo surprise for wetin he dey teach dem wen evening reach jesus and his disciples con comot for there For morning when Jesus and the disciples they pass, they come see say the fig tree don't die from the root. Peter remember come tell Jesus, Teacher, look, the fig tree where you caused yesterday don't die. Jesus tell them say, Make una get faith for God. I tell una true word, say, if anybody tell this mountain, come up from here, go enter the sea, and the person no get double mind, but believe say wetin he talk go happen, god go do am for am na dis make dem dey tell una say anything wey una pray and ask god for make una believe say una don get am and e go be una own our memory verse for today na from numbers chapter thirteen verse thirty numbers thirteen verse thirty Den Caleb tell di pipo sey make dem shut up kon sey, We go attack now kon take di land, we dey strong and we go fit conquer di land. Make we enter the message for today. Don't forget to like this video, share and subscribe to this channel. Turn on the notification bell so that you will get more updates. And I continue my teaching on the categories of prayers. I will focus on impossible prayers today. The Bible says some things dey impossible with men, but with God all things dey possible. Matthew 19 26, Luke 1 37. If you get any doubt about this thing at all, just take a look at the redemption city. You go know say with God all things are possible. E get buildings for inside the redemption city wey dem build within seven days and dem still dey stand now for around 40 years. The first secondary school building for inside the city na two story building and they build am within 18 days. I no dey use human engineering, I dey use divine engineering because with my God, nothing dey impossible. The moment God hear say, ah, they no go fit do am from your mouth. dat thing fit no ever happen. Dis na because for inside Numbers chapter 14 verse 28, God talk say anything wey you talk for inside my ear na wetin I go do for you. Despite your unbelief, God purpose go always come to pass. That one no they no dey change am. The only thing be say e go raise up another generation wey go do the work wey e want. For inside Numbers chapter 13 and 14, 12 spies go Jericho ten of dem come back come talk say dem no go fit take the land na only two na im talk say dem go fit take the land and god make sure say all the people wey he talk say dem no go fit take the land he wipe all of them out for inside wilderness why only the two wey talk say e dey possible na enter inside the land also for inside second kings chapter 7 from verse 1 go reach 17 elisha proclaim one economic breakthrough wey look like wetin no go fit happen within 24 hours. Everybody for inside that room keep quiet except one man wey talk say even if God create window for inside heaven, e no dey possible. The breakthrough happen but that man e no partake for inside. No ever talk say anything dey impossible. The moment wey be say somebody say something no go fit happen, as far as that person dey concerned, that thing can never happen. When Jesus talk for inside John chapter 14 verse 14 talk say, if you ask anything for my name, I go do am. E no dey joke. Therefore, if I ask something wey look like wetin no possible, e go give am to me because e no put any limit on wetin I go fit ask according to im will. First John chapter 5 from verse 14 to 15. Beloved, no ever express doubt say wetin God talk go come to pass. No try to understand wetin e go do or how e go take do am. Just believe say e go fit do am. Wetin be our key point for today? Today key point be say believe say with God if anything dey possible you fit do anything and that thing go come to pass. Na here we take come to the end of today message. No forget say the topic wey we consider today na impossible prayers part one.

We wan thank all our subscribers, everybody wey dey watch our video, dey share our video, thank you very much. Abeg if you dey watch our video and you never touch that subscribe button, help us hit the subscribe button so that anytime wey we drop video, you go be one of the first persons to know. So wetin you go do for us now? Hit the like button, touch that wey be like thumbs up, eh? Then that person wey never subscribe,